midziyo iyi chirova community focus chokupai chiri pano pahospital yechina mhora patisana nemadzimai mamwe akazvitakura vamwe vane vana vacheche vari kutaura kuzve dai chivakwa ah, chematernity hospital chemothers shelter change chapera nenguva idikidiki sekuda kwekuti chinowanikwa chichizobatsiridza madzimai emuno munharaunda nemamwe anenge achibva ah, kunze kwenharaunda tiri pano pacommunity ah, radio harare

asi takatasa ipapo tisati tane structure ikona kuti before structure yange yamisikidzwa apo matambudziko amaimbosangana nawo ah, panyaya dzese

cost of transport is another thing iri kukonzera kuti madzimai azvarire mudzimba and we are not encouraging them kuti vadeliverire kupi mudzimba because hatizive e, tingati unaku kana kuti kuchena kwepavanosunungukira ndopavanozoita maproblems ekuti mumwe anozoita yatinoti eh, post post delivery antisepsis iyo handitika then vakutonida futi kuzoita sei kusvara iyi mothers shelter ichatibatira pakuti madzimai ese vanenge vari pamberi as long as atosvitsa 36 weeks takutomaadmita hasisina nidi yekuti agarire kupi kumba because at 36 weeks 36 37 38 39 munhu akupadyo nekuda sei nekusununguka takutogara nawo pano saka zvinoita kuti isusuwo pano paclinic madeliveries edu isusu arise of which tinenge takwana mahome deliveries mashoma than mainstitutional deliveries asakatarisa ipapo matona pano pane madzimai akawanda zvizhinji kuda kuti vese vanenge vaibatsirwa kana kuti vanobatsirwa ah, pachipatara chino chikureva kuti kana mari iyo vese zvamuita kuti munenge marerutsirwa mutoro asi tisati tane beyiro kushanda izvezvi current situation yekuti uchibatsira madzimai akawanda yakakumirirei zvakadi yakatongoti womei because mumwe anotouya atodhilivhira mumwe wetidhaa mumwe anotouyawo zvake atove fuli because pamwe abva kuri pamwe atomboshaiwa transport yacho yekuita sei yekuisa kuno pamwe haatorina futi mari yacho yekuti aite sei auye kuno ubva asunungira kupi kumba kuzoya kuno pamwe pasix weeks atosiyokukaudai pamadzimai ivo vachiona chivakwa chirapa kutoomira vazhinji vari kutozviona izvo vari kutozvifarira bcause ikoko kukuchange kuchitori nanesi anogara ikoko and zvinotibatsirawo bcause isusuwo tinenge tichivamonita on daily basis patinovamonita pachona tikaonawo atinoti madanger science kune munhu akazvitakura vanokasira kurifirwa nguva iripo eh, kudistrict hospital awa ndicho chirongwa community focus zviri munharaunda chatupai pano pacommunity radio harare munzvimbo yedomboshava zvinhu zvakanaka hanzvanzi yangu sisi wagara mudomboshava tiunosimugwa zvakanaka nekuti tikasunungura munzira vamwe vanoita macomplications vana vanofa vamwe mai vanofa saka tikanga tine nzvimbo yedu yakanaka yekusunungukira tiona zvizvo zvaasi izvezvi pasati paisati yapera ah, structure yedu iyo yekuvakiwa madzima izvezvi madzimai mukumborarama sei ende mukuzvibatsiridza sei panyewo iyo madzimai ane pamuviri Tongoti tikarwadziwa dzongatoya kuchipatara ukanonoka unokuzvarira ukonoka zvinenge zvarwadzira ipapo utosunukira ipapo togona kutosvika kuchipatara takatobata vanhu vamaoko eh. saka mamushivira kuti inge yapera zvake taitoshivira kuti gore rese topera isati yatopera june atosvika yatopera asi mukona ichibatsira madzimai ese munharaunda aiwa tiri kuona zvakanaka zveshere kuna kuti batsiraazvitora initiative yakatangwa nakadzi vavepa munhu auya vatapiwa murumainotiokudinechinja chavakaparura aiwa atoti vatapiwa murima munhu akanaka zvekuti tiri kuvatsikira pandakapinda tichitanga kuti ndaakusimudzira kuvakwa kwethis structure yemother shelter iri pachinamhora clinic ndakapinda iri pawindow sill ndobva ndapusha ezvino izvi yaa paroof level eh, nezuro chaiye chaiye ndopakatosainwa mari dzacho dzekuti tichinotenga roof nematerial yeroof ndozvatakumirira then vakomana vari kuuya kuzoisa e, tubing yemagetsi vanenge vari kuuya kuzoisawo saka am expecting kuti zvanga zviri paplani yangu taida kuti titi pafirst quarter inoi e, eh, tinge tapedza kubrickwork yese neroofing but nekuda kwenguva yazotimirira yemafanzi acho ndoyazokonzeresa kuti tizongoti pushei mbichana nekufamba kwenguva asi eh, tiri kuti by end of june by june by june eh, this structure ish inofanira kunge yapera yese yakutoshandiswa madzimai akutouya kuzorindirira mimba dzavo vari panapa